Merħba lil dawk kollha qed isegwuna, jiena Luke Galea u nilqagħkom għal poddata Marka Paġna. Marka Paġna huwa serje ta' poddati li fihom ħa nkunu qed niltaqgħu ma' numru ta' kittieba u nsiru nafuhom aħjar permezz tal-kotba li jħobbu jaqraw. Marka Paġna huwa produzzjoni mtellgħa mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Malta Today. Illum għandna mistiedna vera speċjali għalija, persuna li nammira ħafna. Għandna magħna lil Nadia Mifsud li m'ilux rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-Poeżija u hija l-Poeta Lawreat ta' Malta. Nadia, Jiena vera eċitat li int qiegħda hawn ħdejja b'dawn it-titli. Le, tagħmilix hekk, imma l-ewwel nett grazzi ħafna tal-istedina, jiena kuntenta ħafna li qiegħda hawnhekk għax ħa nitkellem dwar ktieb li huwa l-qalbi immensament. Mhux ħa titkellem miegħi. Ukoll, ukoll, ukoll. Le, jiena għal min jaf fan kbir ta' Nadia u l-poeżiji u l-aħħar ġabra li ħriġt qrajthom b'reqqa u żammejthom miegħi u l-kliem tiegħek jien għalija jfisser ħafna. Jiġifieri vera qed iħossni onorat li. Tniffaħnix wisq jekk jogħġbok. Le, le, daqshekk, daqshekk. Ejja nitkellmu mela ejja nifqu nneffħu l-ajr u ngħaddu għall-ktieb li għażilt li mhu. Mela, il-ktieb li għażilt jiena huwa l-ktieb ta' Claudia Gauci Max-Xatt ta' Tamarisk. Ok. Da pubblikazzjoni riċenti? Pubblikazzjoni riċenti, eh, jiena ġie f'idi ehm, is-sajf li għadda għaliex ma stajtx inkun hawnhekk għat-tnedija. Issa, eh, Claudia Gauci inzertat hija ħabiba ti, ili naf il-Claudia ehm, miż-żmien ta' tas-sixth form tal-Junior College. Din hija t-tieni ġabra ta' Claudia Gauci, qabel din kien hemm ġabra oħra li kien jisimha Sekonda Qabel Tqum li wkoll hija waħda mill-ġabriet tal-poeżiji l-iktar favoriti tiegħi. U dan il-ktieb konna ilna nistennew. Claudia kienet ilha tikteb u torqom. Jiena l-aħħar verżjoni tal-poeżiji qabel ma ġew pubblikati ma kontx rajthom. imma wħud rajt l-ewwel abbozzi tagħhom u kull darba li kont ninżel Malta u ntaqa' ma' Claudia kun ngħidha Klaw meta ħireġ il-ktieb, meta ħireġ il-ktieb u meta fl-aħħar ġifidi il-ktieb għamilt literalment rajtu bil-lejl eh, l-ewwel darba u rajtu darbtej wara xulxin minn qoxra sa qoxra. Fit-tlieta ta' filgħodu eh, kont qiegħda l-isla eh, waħdi fil-gallerija u Qrajtu, ma stajtx nitilqu minn idejja, u meta spiċċajtu kelli nerġa' nibda mill-bidu. Jien ngħidlek il-verità meta qrajt din il-ġabra ukoll, ma qrajtux fit-tlieta ta' filgħodu, imma meta meta wasal għandi qrajtu minn minn tarf sa tarf. U ħassejt il-bżonn li ċertu poeżiji nerġa' naqrhom. Fil-fatt, fis-sajf niltaqa' ma' ftit minn sħabi u li jħobbu jaqraw ukoll u niltaqgħu b'mod regolari u bdejt ngħidilhom, isma', ħa naqralkom dil-poeżija, isma' ħa naqralkom dil-poeżija u qrajtilhom xi tnej u kulħadd kien impressjonat bil-kitba. Mhux veru, hemm ċertu xbiehat li jibqgħu miegħek, hemm ċertu xbiehat li jżommuk. Eżatt. Hemm ħafna xbiehat li jżommuk, naħseb li f'kull poeżija tiġi vers fejn tgħid il-lamida kemm hu sabiħ. Ehm, u li jkollok bżonn terġa' tmur lura għalihom. Jiena fil-fatt ehm, kważi nistħi sir tax minnaħa ma nixtieqx illi nixtieq li l-ktieb jibqa' f'kondizzjoni tajba għax mhm. il-kodba nħobbhom. Imma dal-ktieb inġorru miji ta' spiss, spiss isibu fil-basketti u inkun fil-metro sejra li x-xogħol jew ġejja lura u jkolli bżonn dik il-tranzizzjoni bejn ix-xogħol u d-dar mhm. u nogħdos nerġa' f'xi poeżija minnhom. Eħe, u din hi ħaġa vera interessanti għax kemm meta tkellimt ma' Leanne hawn semmejniha din il-ħaġa wkoll li dejjem għandna dal-kotba tal-poeżiji, pereżempju jiena semmejt li inħalli ħafna kotba tal-poeżiji jiġru ġod-dar, biex pereżempju jekk inkun jien naf qiegħed fl-istuddy u ma irrid nieħu break milli milli naħdem, naqra żewġ poeżiji jew nerġa' naqra poeżija. Hija vera interessanti li sa l-poeżija aħna li nħobbuha nġorruha magħna. Iva, ma għax ukoll il-poeżija ħafna drabi hu hija test li huwa qasir u kultant imqar ftit linji jkunu biżżejjed biex idaħħluk f'atmosfera. U kultant tista' wkoll tkun ħarba daqsxejn mir-rutina. Imma eħ naħseb li dak huwa l-vantaġġ tal-poeżija fil-verità. U di tagħmilha ta' spiss Nadja li jkollok ktieb tal-poeżija jiġri miegħek jiġri. Ifimni dejjem ikolli xi ktieb miegħi u ġieli anke tnejn bħal kieku ħa naqra kollox f'daqqa imma eħe ma. Għandek bżonn l-opzjonijiet. Le eħe ma xkultant Tiskant anke skont il-burdata, skont x'ikun ġara waqt il-ġurnata, taqbad ktib minn flok ieħor. Imma l-poeżiji huma Eh, huma xi ħaġa li hija marbuta, jiena marbuta, qalbi marbuta ħafna mal-poeżija, b'mod ġenerali. Illum ħan nitkellmu ħafna fuq il-poeżija. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Jiena vera eċitat. Ehm, qabel ma nitkellmu fuq il-poeżija tiegħek, nistgħu nisimgħu silta minn ta' Claudia? Iva, mela. Nista' naqra l-poeżija li kont għażilt, kont qedtlek biha. Iva, jista' naqra kollha. Iva, iva. Ok, all right. Hi poeżija daqsxejn twila, imma diffiċli eh nagħżel poeżija hawnhekk li toġobni minn din il-ġabra għax hemm ħafna minnhom kollha jogħġbuni b'xi mod jew ieħor, hemm ħafna minnhom li huma li nerġa' lura għalihom. Interessanti wkoll Luk ngħid għaliex ħanaqra t-titlu Waħda mill-affarijiet li laqtuni l-iktar f'dan il-ktieb huwa li t-titli tal-poeżiji huma mistoqsijiet. Allura inti qed toħloq dak id-djalogu għax kultant ma tafx eżatti min qed jistaqsi il-mistoqsija jekk hiex il-poeta jew inkella xi ħadd ieħor li qed jistaqsi lill-poeta. U allura din il-poeżija tibda hekk. Kif ħassejtek dakinhar li ttawwaltlek? Vojta. Riġlejja tqal u minfuħin. Kerha. Bilqiegħda fis-sodda dari mal-imħadda, mgħawġa. Wara l-purtiera, qed jitnejjek bija, hemm lejl stunat, jannaresk. Beħsiebu jkun twil, beħsiebu jħolli r-raġuni. Inħares isfel lejk, mingħajr ma narak, qomt tinei għas-sitt darba. Għandi ħafna ngħas nixtieq norqod fejn qatt ma jisbaħ f'qal f'ħalq gżejjer miftuħ ġewħan nixtiequ jiblani. Jumejn ilu konna għadna l-isptar jien u int. Niftakar l-abjad li niżel iżarrat il-lożor baqa' għeddegħxa sinsla tniggess abjad iweġġa' kullimkien. L-arja bajda taqta' n-nifs, riġlejn u dahar paralizzati. Weġgħa fil-qiegħ nett, ma nafx fejn bdiet u qas fejn sejra. Wiċċi mgħawweġ, għajnejja katusi joqtru disa' xhur stennija, ewforija li issa għosfru fl-abjad imlaħlaħ tan-neon kiesaħ. Kollox abjad, kollox l-istess, il-qabla, l-idejn, il-weġgħa, l-għajnejn, il-kliem, il-labra, abjad dagħbien, abjad telfien. Imbagħad x'rift int minn bejn saff fuq saff ta' demm u ħolm, minn ġo s-sħana trasparenti tiegħek, xhur ilu kont int id-dawl żgħir aħabbat jom tisma' l-ġrajja għall-kwiet. Issa int bniedma żgħira bid-dawl marsus ġo fik ġejt mis-skiet u s-skiet nessewhulek malli ħarġuk. Jien insejt min jien u x'kelli nagħmel. Ma rafdekx mill-ewwel, ma rafdekx u saħansitra għal ftit ma ridtekx. L-abjad ġor-rassa ta' rasi nessini min jien, min aħna li għal disa' xhur qsamnieha dik is-sħana, jien bik, int fija, int bija, jien fik. Mela darba, fis-sagħtejn ta' filgħodu, ħalqek żgħir ittewweb u minnu ħarab nifs Jannar. Għajnejk imtlew bin-ngħas u weħlu f'tiji. Tbissimtli. Bagħtlek idek u ma tlaqtekx. Grazzi Nadja, il-vera taf taqra, l-intens vera. Eh, diffiċli naħseb li ma titħolx fija poezija bħal din. U vera tħalt fija. Eh, eh, ħaġa oħra per eżempju toġobni ħafna f'din il-ġabra u f'din il-poezija hemm diversi ehm, eżempji tagħha. Huwa l-użu tal-parentesi li mm. tagħmel Claudia. Naħseb li l-parentesi saru xi ħaġa li l-poeti Maltin qegħdin jesperimentaw ħafna bihom. Lili joħduni lura lej Virginia Woolf. Mhm. Jekk tieħu pereżempju l-kitba ta' Virginia Woolf, tinduna kif tuża l-parentesi li kultant l-iktar informazzjoni importanti kważi tħallija mhm. fil-parentesi, mhm. kultant le, kultant hija sempliċiment dettall imma li b'dak id-dettall taf biddel ċertu affarijiet. Għalfejn għażilt din il-poeżija, Nadia, biex taqra? Għalfejn għażilt din il-poeżija? Ovvjament hawnhekk Claudia qed titkellem fuq l-esperjenza mhux ta' meta inti twelled. Mhm. U naħseb li hemm bżonn, hemm neċessità li nitkellmu dwar kemm il-darba nisimgħu li eħe meta inti tweled hija l-isbaħ esperjenza ta' ħajtek li m'hemm xejn isbaħ minn hekk li hija veru, hija esperjenza sabiħa eh, u naħseb li hija pass importanti fil-ħajja ta' mara meta dik il-mara tixtieq issir omm. Però hemm ukoll affarijiet oħra illi forsi jingħadu ftit inqas jew inkella li għadhom tabu minkejja li nitkellmu dwar baby blues, imma xorta naħseb li għadha diffiċli illi persuna tammetti kemm taf tkun iebsa kultant li inti tistabilixxi relazzjoni mat-tarbija li għadha kif twieldet. Hemm ukoll il-fatt li l-ġisem ikun ħa battikata li inti u Claudia din tagħmilha tajjeb u tagħmilha naħseb tagħmilha minn tarf sa tarf ta' dil-ġabra għandek titkellem ħafna dwar eh, anki l-ġisem tal-mara mhm. u qatt mu għatmi il-mara ta' reklami, mhm. hija l-mara ta' kuljum, il-mara illi forsi u koll qed tavvanza ftit fleta u għandha l-vini ħirġin mhm. f'saqajja, il-mara li taf tkun għajjina, il-mara li taf tħobb ukoll, ma kultant il-mara li jiġu għad-dubji, ġifiri u dik toġobni ħafna. U naħseb li jeħe, emmek hija importanti wkoll li ikun hemm dan il-lingwaġġ li l-esperjenza tal-maternità, mm. l-esperjenza ta' tqala huma esperjenzi sbieħ imma hemm ukoll ħafna ambigwità fir-relazzjoni. Eh, eh, Jiena naqbel miegħek, jiena meta naqra xogħol bħal dan u bħal kantuniera l-bogħod tiegħek dejjem iġagħluni naħseb fuq l-irwol tal-mara u kif għandna naraw il-mara u naħseb b'mod lokali il-mara qisha ma mhux ma tidhirx tagħam ma qisha tidher b'ċertu mod minn ċertu lenti u u fl-aħħar qed nibdew naraw il-mara aspetti tal-mara differenti jew aspetti tal-mara li ma konniex li konna nistħu nitkellmu fuqhom jew kienu Iktar forsi milli nistħu naħseb li l-mara qed tidher iktar u iktar. Imma għad hemm ċertu affarijiet illi, eħe, forsi għadna daqsxejn diffiċli nitkellmu fuqhom. Fejn jidħol il-ġisem, anke l-ġisem li qed jixxieh, u din mhux biss fuq il-mara naħseb anke fejn jidħlu l-irġiel, ix-xjuħija hija xi ħaġa, imma anki imma anki l-ġisem tal-mara jgħaddi minn ċikli differenti fiż-żgħożija, mbagħad meta tikber, jekk jekk ikollok it-tfal. Però jiena entużjasta ħafna fuq l-ħa jiġri għax meta nara x'qed jiktbu l-ġenerazzjonijiet ta' warajja, hemm ħafna tabus li qed jinkisru. Mhm. U entużjasta ħafna, u anka stilistikament, u anka per eżempju għazil din il-poezija, għax jekk tħares leja, naħseb li tiġbor fija u kol ċertu għazil stilistiċi li għamlet Klaudja mhm. tul il-ġabra mhm. kollha. Jekk tħares lejn sekonda qabel tqum, Fej ixbijat, Claudia għandha poeżiji li huma viżwali ħafna ħafna ħafna. Kultant jisek qed tara film. U dik kienet iġa preżenti ħafna fl-ewwel ġabra tagħha, però mbagħad stilistikament hawnhekk tmur pass lil hinn minn dak li kienet għamlet fl-ewwel ġabra. Pereżempju hemm ċertu mumenti fejn il-punteġġjatura ma tidhirx iktar. Hawnhekk f'din il-poeżija pereżempju meta tgħid li kollox abjad kollox l-istess, u mbagħad għandek il-qabla l-idejn il-weġgħa l-għajnejn m'għandikx dik il-virgola li forsi kieku nikdbu kieku qegħdin nikdbu mod formali. Eh, nista' ngħid, nista' nkompli nitkellem fuq il-ġabra Jena, jena nħu għas nisimak ħafna tkellimt ma' Claudia fuq din il-ġabra u koll u sabiħ tisma il-perspettiva tal-arrej let u nitkellmu fuq affarijiet naħseb veri simili, simili ħafna ma' dak li li qalet li qalet Claudia. Jena Dil-ġabra kif għadt inti għoġbuni ħafna dawn il-mistoqsijiet u l-mistoqsijiet qishom kollha mweġibin mweġbin mill ġol poeżija. Kultant fl-ewwel vers u mbagħad ovvjament tkompli tespandi. Eżatt, eżatt. L-ewwel qabel ma bdejna jiena u Nadia konna qegħdin nidħku dwar it-titli. U Claudia kienet tkellmet fuq l-importanza ta' Tamarisk u s-simbolu ta' dan fil-ġabra. Inti x'taħseb dwar dan? Ara, li kont se ngħidlek iktar milli fuq it-titli, il-ġabra hija maqsuma f'taqsimiet maqsuma iva. fiha taqsimiet iva, differenti. Iva. Issa, e, għażla sabiħa oħra hija illi minn flok illi għandek titlu fit-taqsimiet għandek numru ta' kliem. Kull ta' tnejn, kull ta' tlieta, kull ta' erba, per eżempju, l-ewwel taqsima għandek ġnien sħab mal-temp kafe. Imbagħad sta għall-qarrejja illi diġà għandhom ħjiel imma x'jistgħu jibdew jimmaġinaw, jistgħu diġà jibdew huma stess jibnu ċertu xbigħat, forsi toħodhom lura l-esperjenza persunali tagħhom ukoll. U kif konna qed ngħidu qabel programm xi ħaġa oħra li għoġbitni ħafna hija l-fatt li bejn taqsima u oħra għandek paġna li hija vojta. li ma naħsibx li hija biss kwistjoni estetika, hemmhekk naħseb li jien għall-inqas ħadtha bħala kważi stedina lill-qarrejja li inti once li inti qrajt it-taqsima kollha, forsi għandek aptit tikteb xi ħaġa mm. inti f'dawk il jien mhux ħa nagħmel għax ma mm. nixtieqx li ehm, iktib nieħu pjaċir inżommu kif inhu. Imma xorta l-istedin hemmhekk qiegħda dik il-paġna vojta illi qed ittik dak l-ispazju. U Claudia tagħmilha b'ħafna modi din tal-ispazju li qed tikkomunika mal-qarrejja eh, tagħha. U naħseb anka il-fatt li hum it-titli tal-poeżija huma mistoqsija, inti tista' tuġibha le, mistoqsija tista' tuġibha inti Qabel ma tibda taqra. Qabel ma tibda taqra jew. Qabel ma tibda taqra. Ġa jkollok isek mhux ħjiel imma jkollok idea ta' kieku inti kif tuġeb il-mistoqsija. Jien meta pereżempju hawnhekk għandi immarkat immarkata il-poeżija Għax ma tiblax tnej Panadol. Eżatt. Li vera, vera, x'inhi rajt it-titlu. Wieħed mit-titli favoriti tiegħi. Eżatt. Għax hija xi ħaġa vera komuni, le xi ħaġa li sort of naddu minna ta' spiss, speċjalment minn nibati minn xi migraines jew hekk bħali. Anke jiena. Dawn huma handy u U hekk nibda ngħid titħaq għax għax qed titkellem fuq xi ħaġa li ordinarja, ordinarja imma mbagħad toħodha hemm xi ħaġa vera stilistikament Tamela u kol bis-sunblock per eżempju. Iva, iva. Imma Claudia din un batan daħdil ħila li teħdok f'direzzjoni fejn mm. inti bil-kemm tkun qed tistenniha. U nistgħu nilagħbuha din logħba tal-versi jiena ngħidlek xa. Nistgħu nagħmlu għadi. Luke zero. Le mhux Nadja Claudia. Mela ħanejlek ara, Luke, jekk ngħidlek il-qattusa tonos f'ħoġor? Eh, mhux ħoġor it-tieqa. Ħoġor it-tieqa u Claudia tgħidlek il-qattusa tonos f'ħoġor ħolma. Mm. Qed tieħdok qed Dik ħjiel spunt imma mbagħad tieħdok f'direzzjoni oħra. Jew inkella pereżempju qed titkellem dwar persuna li jisimha Brada u tgħid Brada tpejjep. Sigaretti, tpejjep ħafna. U hi tgħid Brada tpejjep vina wara l-oħra. U għalija dik hija stilistikament hija xi ħaġa li meta naqra xi ħaġa hekk, eħ jkolli ftit nerġa' niġi lura lejn dik il-poeżija, lejn dawk il-vrus. Jisom daw il-xbijat u daw il-metafori jisom Hekk, ġod, mhux ġodda, imma kif da, mhux, mhux il-bogħod mill-cliché, il-bogħod mill, minn sort of l-istess metafori li jisna naqraw, vera hemm xi ħaġa ġdida, friska qisha. Friska, hemm, kif għedtlek, naħseb hemm xi ħaġa, hemm element viżwali li huwa importanti ħafna. Jien niftakar il Maria Gregganado dejjem tgħid fuq il-poeżija ta' Claudia, anke qabel ma kienet ħarġet l-ewwel ħarġa, kemm il-poeżija ta' Claudia tfakkarha fil-poeżija ta' T.S. Eliot. U Nista' ngħidlek li naqbel perfettament ma' dak li tgħid Marija dwar Claudia u dwar il-mod kif kif kważi isa bizzilla il-kitba ta' Claudia. Imma toħloq patterns jekk trid li huma differenti minn dawk li soltu naraw. U naħseb li f'din il-ġabra eħe ħadet ċertu riski għax esperimentat ftit iktar bil-lingwa, Imma għalija kien pass kien pass importanti u pass sabiħ ħafna. Issa jina ħerqana għattielet ġabra ta' Claudia Gawċi. Probabli Claudia bħalissa ħatajlek stanna ftit jew ma nafx kumment ħataddi. Nadja nixtieq naddi biex nitkellem fuq il-varjazzjonijiet ta' skit li ħareġ minn eh, ġi publikat minn Eda Books. Iva. U li dis-sena rebaħ il- il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-Poeżija. Proset! Grazzi ħafna. Ehm, xi tgħidli fuq varjazzjonijiet tas-skiet? Varjazzjonijiet tas-skiet. Is-skiet kif inhu varju. Kif, kif, as in, x'tifhem, as in, it-titlu, għajdu fuq it-titlu. Illum, illum għan tkellmu fuq titli biss naħseb. Ara, ehm, l-ewwel net il-ktieb huwa maqsum f'ġiex taqsimiet. Kont qed Ara, it-tieni taqsima hija miktuba huma kollha poeżiji li nkitbu waqt l-ewwel imxija. Okay. Eh, u naħseb illi fl-ewwel imxija kollha kemm aħna meta konna meta sibna ruħna msakrin id-dar għall-ewwel darba li kienet esperjenza ġdida u pjuttost overwhelming għal kulħadd. Naħseb illi jeħek kważi ħafna minna għall-inqas, esperjenzajna s-skiet b'modi differenti u kultant in-nuqqas ta' skiet ukoll, għax meta tkun familja sħiħa qed tgħix ġo appartament żgħir. Imma kien hemm mumenti naħseb ukoll ta' skiet fit-toroq li ma konniex imdorrijin bih, skiet magħna nfusna fejn bżonn ta' riflessjoni kważi fuq x'qed jiġri madwarna. Inzerta ġie tajjeb hekk li għax kelli l-ewwel l-ewwel parti tal-ġabra li kienet kważi lesta diġà u li ġara kien li ma nafx għal liema raġuni kont qed nikteb din l-idea ta' skiet, ġifieri kien hemm din il kif taqbad tgħid, kien hemm din l-idea li kienet il-ħin kollu qisha preżenti u ma nafx għalfejn. Però f'varjazzjonijiet ta' skiet huwa wkoll referenza għal ġiex affarijiet. Waħda minnhom hija Simone Ingwanes għandha għandha poeżija li lili toġobni ħafna ħafna ħafna li fil-fatt kont qlib tal-Franċiż u li jisimha varjazzjonijiet ta' skiet. Imma u Simone Ingwanes hija wkoll waħda mill-poeti favoriti tiegħi Maltin kontemporani u nixtieq ħafna li fiż-żmien li ġej naraw ġabra oħra ta' Simon Ingwanes, imma wkoll hemm referenza għal kittieba oħra li hija Margaret Atwood. Okay. Eh, variations on the word silence, eh, oh, sorry, on the word sleep and variations on the word love. Ġifiri, eħe, naħseb li bekk wasal ta' dak it-titlu varjazzjonijiet ta' skiet. ħaġa oħra, varjazzjoni ta' stil minn fejn ġiet, sorry. Ġiet ukoll minn poeżija eh, li ktibt li fil-bidu kien jisimha recto verso fej għandek iskiet sabiħ nejlu jien ta' bidu ta' relazzjoni mhm. fejn inti l-prezenza mhm. ma' xaħat Hija kważi biżejjed, mhm. m'għandix bżonn kliem. U mbagħad għandek iskiet ta' relazzjoni li qed tinkiser, mhm. dak iskiet ngħidu jiena skomdu, mhm. skiet li għax ma fadalik iktar xtejt, forsi jew għax l-affarijiet li tixtieq tgħid huma tqal wisq, allura tippreferi ma tgħidhomx. Eh, u fil-fatt fil-ktieb hemm din qiegħda forma ta' kartolina mbagħad skonna minnija forma ta' kartolina fuq wara hemm ritratt u ritratt huwa ta' Kenny Ċikluna. Ċikluna

Jien għoġobni kif inhu magħmul. Eh, dak xogħol Glenn Kalleja. Eh, mela l-pubblikatur huwa Ede, eh, wara Ede hemm Svedzdan, Reljeċ u però il-ktib huwa magħmul blidejn minn Glenn Kalleja ta' Kodba Kalleja. Dak iż-żmien Glenn kien għadu ma sarx pubblikatur kif inhu llum. U xogħol Glenn joġobna ħafna u ngħidlek ukoll għalfejn joġobna ħafna għax jiena u Glenn għandna xi ħaġa komuni li hija l-ħjata. Jiena il-karta nħobba ħafna imma ma nafx inħid il-karta. U Glenn jaf ħafna jħid il-karta fil-fatt kull ktib huwa differenti. Ovvjament dejjem qed isegwi imma kull ktib għandu xi ħaġa li hija differenti. Niftakrek tgħidha di fil-tnedija. U niftakar kont ukoll qrajt li kienet vera belħitni li kont ktibt poeżija li tista' tinqara minn fuq. Eħe, għandi bosta minnhom f'din il-ġabra. Jew fuq l-isfel, isfel fuq, jew inkella left, right, right, left. Eżatt. U jiena niftakar wara li kont wara li kont smajt din waqt it-tnedija, mort id-dar u kissirt moħħi biex nikteb poeżija li tista' taqra. Irnexxieli, irnexxieli, irnexxieli, irnexxieli. Kelli nagħmel ħafna varjazzjonijiet sakemm wasalna għall-aħħar waħda, imma Irnexxieli u vera qatt ma ħsibtha. Il-mod ta' kif taqra poeżija huwa dinamiku ħafna u naħseb jiena di waħda mill-isbaħ affarijiet meta taqra l-poeżija li l-poeżija għalija hija dinamika wisq u għax għax anke l-mod li taqraha, meta taqraha, kif taqraha, fejn taqraha, kollox jaffettwa l kif tifhem il-poeżija. Eżatti, u naħseb hemmhekk ukoll fejn kultant Il-fatt li ħafna poeti kontemporanji qed jiddeċiedu li jneħħu l-punteġġjatura dik tkompli żżid ma' dan l-effett li qed issemmi inti. Għax inti mingħajr punteġġjatura sa ċertu punt qed tagħti l-libertà lill-qarrejja li jiddeċiedu huma fejn ħa jieqfu, jekk humiex ħa jgħaqqdu kelma ma' oħra, jekk hux ħa jgħaqqdu vers ma' ieħor. U ovvjament din bħal dejjem tkun xi tkun ikun x'ikun it-test hux veru, taqrah darba u mbagħad terġa' lura lih f'sitwazzjoni differenti ta' età differenti ta' f'burdata differenti qatt m'inti ħa tħossu l-istess. Eżatt, eżatt. Nistgħu ngħaddu għal ġabra oħra li ħriġt is-sena l-oħra u x'hekk żifna f'xifer irdum. Li hija ġabra ta' novelli din darba. Ġabra ta' novelli, eżatt. Mhux ġabra ta' poeżija. Jiena ngħid il-verità hemm storja minnhom li kissritni. Veru? Kont qed naqra kont qed nistenna il-partner tiegħi mar jixtri xi ħaġa u kelli l-ktieb f'idejha u kien hemm queue u qgħadt ħa noqgħod naqra minflok noqgħod niċċassa insomma. U tant ħassejtha li bqajt nibki mal-ġenb tal-queue. L-aħħar waħda, jekk minn. Ok, l-aħħar waħda fejn il-mewt requiem. Tal-aħħar waħda u vera mill-mod li ktibt Nadia vera ħassejt ħafna Ħassejt ħafna emozzjonijiet. Din hija xi ħaġa li n-nies jgħiduli ħafna, speċjalment fuq dik l-istorja. Mm. Issa jiena ovvjament it-tirti qatt ma jkun li nbikki lin-nies, imma għandi ħabta nbikkihom lin-nies. Imma eħe, zifna f'xi ferirdum, eh, di darba hija ġabra ta' stejjer publikata mill-Merlin. Hija ġabra li fil-bidu ma kienx ħadd idher. Daw ħafna mill-istejjer huma kienu ġew miktuba iktar minn għaxar snin ilu. Fil-fatt ħafna minnhom ġew miktuba qabel ir-rumanz Ir-Rota Daret Dawra kważi sħiħa. Istra! Però l-ewwel abbozz li kont bgħadt lil Chris, Chris ma kienx aċċettah u llum il-ġurnata nirringrazzjah ta' dan. U naħseb li mill-weak points li kien hemm f'dak l-ewwel abbozz mm. irnexxieli u rnexxielna għax Chris huwa apparti li huwa pubblikatur huwa editur mm. eh, tajjeb ħafna ħafna ħafna li saqsi mistoqsijiet li kultant jolqtuk fil-laħam il-ħaj imma jkollok bżonnhom dawk il-mistoqsijiet. Mm-hmm. Tieħu ftit ħin u taħseb fuqhom u tgħid jara hemmhekk għandu punt u hemmhekk kif nista' mmur lil hinn minn dak li kont għamilt qabel. Il-fatt li hemm ċiklu, jew jiena ngħidlu ċiklu, jiena nsejjaħlu ċiklu dan, as in, meta tkellim ma' meta tkellimt fuq dil-ġabra ma' Claire sejjaħtlu ċiklu, hemm dis-sens ta' cyclicity le fl-istejjer jien narah. Għaliex huma marbutin waħda ma' oħra. Marbutin ma' xulxin, eżatt. Kif irnexxielek, as in kienet xi ħaġa li ħsibt dwarha jew sort of it happened by accident? Le, ara, mela għadni kif għedtlek li l-ewwel abbozz li kont ippreżentajt il-Krist minn snin ilu ma kienx ġie aċċettat. U wieħed mill-kummenti ta' Chris kien da, kien hemm wis overlapping bej storja waħra. Mm. Li kienet weak point. Mhm. Ara, il-mistoqsija kienet ok, mela xħan għamil bihom mhm. dawk l-overlaps. U mhm. minn dawk l-overlaps mbagħad ħarġu dawn il-ħoloq bejn storja u oħra. Ġifieri minn hemmhekk li ġiet. Nadja, grazzi tal-li kont ma ħajkolli nwafqek u lilek. Spiċċanna l-ħin. Grazzi tal-li ġejt u nifraħlek tal-titli tija. Le, le, le, le, mux nerġa nirrepeti. Le, le, le, nirrepeti jom. U jena ħusni għona rat ħafna li ġejt u tkellimna fl-imkien. Jena ferħana ħafna li kena din l-intervista fl-imkien, għax kif taf jena u kol persuna li li lekin hobbok ħafna u kol bħala ħabib, bħala persuna. Grazie, Nadja, vera napprezza. Grazzi talli kontu magħna, infakkarkom li Marka Paġna jixxandar kull nhar ta' Tlieta fis-sitta fuq YouTube tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Malta Today u bħal audio ssibuh fuq Spotify u Apple Podcasts. Grazzi talli kontu magħna, jiena Luke Galea.